Fost id-diversi monumenti li nsibu fil-Belt Valletta hemm dak li jfakkar l-Assedju l-Kbir tal-1565. Dan il-mafkar huwa wieħed mimli simboliżmu u fl-istess ħin huwa marbut ukoll ma' ġrajja ferm importanti fl-istorja ta' Malta. Fis-sajf tal-1565, qawwa Ottomana invadiet Malta u bil-ħila tal-kavallieri, ta' suldati barranin u ħafna Maltin li baqgħu jissieltu sal-aħħar, irnexxielhom iżommu sod. F'Settembru, il-qawwa Ottomana ħalliet Malta telliefa. Dan huwa l-avveniment li qiegħed ifakkar dan il-mafkar. Iżda dan ma kienx mafkar li sar fi żmien l-Ordni. Kien fis-seklu 20 meta Malta kellha Assemblea Leġiżlattiva. Saru d-diskussjonijiet u sar qbil biex l-iskultur magħżul ikun Antonio Sciortino. Dan l-iskultur Malti dak iż-żmien kien qiegħed jgħix f'Ruma. Wara li saru d-diskussjonijiet neċessarji, sa fl-aħħar sar qbil dwar il-mafkar kif ukoll dwar fejn kellu jitpoġġa. Il-post li ntgħażel kien prominenti wkoll. tpoġġa f'misraħ żgħir li hemm mal-ġenb tal-Konkatidral ta' San Ġwann, u faċċata, dak iż-żmien, tal-Berġa ta' Alvernia. Illum minflok il-Berġa hemm il-Qorti. Il-mafkar huwa ferm interessanti u mimli simboliżmu. L-ewwel nett ifakkar lil dawk kollha li tilfu ħajjithom waqt dak l-assedju. Fl-istess ħin, it-tliet figuri li huma parti minn dan il-mafkar, huma parti mill-istess ħsibijiet simboliċi. Illum naraw mafkar imdaqqas u li jimla l-istess misraħ kif kien maħsub mill-istess Antonio Ciortino. Il-pedestall huwa tal-granit u fuqu kull m'hemm huma l-ittri li juru d-data fuq stil Ruman. Fuq il-pedestall hemm imbagħad tliet figuri, maħduma fil-bronż. Il-figura tan-nofs qiegħda turi raġel muskulat. Quddiemu qiegħed iżomm tarka u xabla. Ix-xabla hija mpoġġija fin-nofs tal-istess tarka, minħabba li fuq it-tarka hemm ukoll diversi dettalji. Filwaqt li fuq naħa hemm is-salib abjad fuq sfond aħmar, li naturalment il-kuluri ma jidhrux fuq il-bronż, simbolu tal-Ordni ta' San Ġwann, u fuq in-naħa l-oħra hemm il-kuluri ta' Malta. Kemm it-tarka kif ukoll ix-xabla juru li dan ir-raġel qiegħed hemm bħala l-ewwel difiża. B'hekk din il-figura maskili qiegħda tissimbolizza li huwa lest li jiddefendi lil dawk li hemm warajh. Iżda min huma dawk il-figuri li hemm warajh? Iż-żewġ figuri huma femminili u t-tnejn li huma jinsabu ftit wara r-raġel. Barra minn hekk f'idejhom għandhom simboli li qegħdin jirrappreżentaw il-kunċett kollu wara l-ġlieda li seħħet fis-sajf tal-1565. Il-figura femminili li hemm fuq ix-xellug għandha f'idejha t-tjara tal-Papa. li b'hekk qiegħda turi li qed tirrappreżenta l-Knisja Kattolika. It-tieni figura femminili qiegħda żżomm ir-ras ta' statwa tal-alla Griega Minerva. Din qiegħda tirrappreżenta l-kultura Griega, li hija l-bażi tal-kultura Ewropea. B'dawn is-simboli, l-iskultur Malti Antonio Sciortino ried juri li l-ġlieda kienet bejn l-ideali kulturali u reliġjużi tal-Lvant kontra dawk tal-Punent. Il-Mafkar ta' Xortino ġie inawgurat fl-1927. Waqt l-inawgurazzjoni tiegħu tkellem Ser Arturo Mercieca, il-Prim Imħallef. Huwa kien għamel id-diskors tiegħu bit-Taljan. Warajh tkellem il-Professur Patri Anastasio Cuschieri, Karmelitan. li kien ukoll membru tas-Senat. Patri Cuschieri tkellem bil-Malti. Ta' kull sena, quddiem dan il-mafkar tal-Assedju l-Kbir, ikun imfakkar wieħed mill-jiem nazzjonali ta' Malta, it-tmienja ta' Settembru, b'kommemorazzjoni uffiċjali u bil-parteċipazzjoni u attendenza tal-ogħla personalitajiet.